Ano sente ya ema uko. Ana mama timore.
Makaguno sente akaguno yenyu malichi yenyu. Uko na uko na no chwanyore. Chwanyore na ngo kwa ne no chwanyore ne mwango chwanyore bwana. Kana ila kudingo so chwanyore the beach. Ango malet mayengo mayengo mayengo mayengo lodge mar Laila Kudinga mose manyo godo presidency nyaka sani. We Leo chunya gi gik manono ni biro miya owi gi chupa. Ok awuoyo e chwanyruok miwachono. Acham mtoto sina. Kano chwa eh, ni mondo adhi achaj betri bana godhiambo ni bana koro kadhi e center ter betri chajeng bwa. Angise na biro go winyo gi chitu gi ne chimo. Bana kwena go ni mbaka to pachini kanye bwana. Ma who is this? To mangisi ni sinte ngisa no chwanyore to kidwa listen. Chwanyore nani?
Ikia nyako kaka nyako nyalo chwanyore. Ni to chwanyore ka samoro ok ok irome gi gi wach. Samoro Ok awuoye mano.
ioro ne fe- Eh? Ok awuoye mano. To mane ma koro dichwanyore? Oyudo ball. Hey!
Kagima en gol kipa. Joke mamenyi sini hado hindi se congratulate. Ah. Mm. I'm a father to be ni kagima en gol kipa. Congratulations apart on the back. Bwana congratulate amonde sore. Tonge mag pado to gini. Kana ngizi male zani zani un koro nyithindo maonge. Moko ne gibon kata kuma antiere. Sani ngama useless. Hey, hey, niko ni ni imbi pakori, ni imbi pakori ni dhibe, ibi dhibe baba.
Kenda nyathina ni idwa mana idwa mana chak Samson. Samson mane?
Wuod Manoa mane tek mane goji no. Ano kanyuola nyathi ma suwo e siro. Jodong ni sefwenyo kata mana gik mane tima. Ni ni ni, ni chal ka gima nada vitu. Bi bwana kare momiyo nyiti ni ng'ok nyaka kuom dosi bwana. Manzi. Iti buko ni an gi malaria. Kumbe mano- Takweri no katuo.

Number, number, number three. Number three, wanga wanga.
Number four.
Idwa ni mera mera mang'eny. Number number five kaso koro iwinjo ka gima koro idwa ni mondo ibed tich. Bwana Todosi ni kudhi kama cha nang'o bwana kwani tima ng'o bwana. Unyo ni lal lal gi lal gi bulu tu radio mathen mar bwana.

kit kit kit kit kit law matin ni en kit law ma ok nyal yudore e od jaduong' ka bwana maduong' awuoro ni to kare jogo chatnu ka manade Bana kwani nidonje bedroom to naneno sina. komo nayudo komo eh, nakalo kamae chieng' mana nyisi niya ogada ogada Koro ne kidwa gi wadhi wang'ad ne dhok ogada
chieng'no nadwa ni mondo wadhi- wadhi waba males koro ok adwa ni wadhi kwath

Karema mie chinja nonyisa ni yaw nyulo wena kusoma jopuonj to be gisomo
jopuonj masomo koso jonyithi sukul
Nadir bwana kada bwana ngomo mio bwana ngomo mio jopuonjre atamano to gine ma to bwana gine ma gimiyo nyithi sikul ema gimiyo penjo mondo otim jomofuwo

Chieng' mobiro abira gi buge nyithindo nyithi- nyithi- nyi- obiro bira dala ni set bag ni no.
Yes, I remember. Ang'e ni obiro gi buge nyithindo moko kanyo mod- mod- mo- mo- mo- midwa non. Kaw bugego. Ibiro site kama iyudo kata mana ka- ka gini moko me- me- me kaw buge kutas mara buol machenja ning'i- ning'i- ning'isa ni idwa dhi roll. Otas ngano.

Ana bet kom. Maka tangogi. Nasa bedo Ei mesa, kom na. Ngama ne bedo mesa, ngama ne bedo mesa. Kagi mani mani bedo jachien.
Ano ka bedo jachien. Chugo to podi dhi mbele to nose negi. Nia. Ne tuk boni. Nego jachien.
Jachien nose to mera kodi gombo tugo. Ji pudu tugo ji ni bos podo dage to. Nyathi ma wiye tek podo tamo ji. Tamo ji nego. ni en iyude tapo yudi To tapo ni ni malongo longo ni nyithindo ni nitie nyithindo moko ma en odwa ni obed abeda baba pile. En odwa ni obed abeda mana kaka ineno baba.
Midosi nadai ni en odrenk odrenk.

long' mar yoyo mag ragede, but gine, safari boots, boot, timbalam. Kod ineno wuod Osina ema on tim ma Cristiano Ronaldo goche sani cha. En en ona mar tim no. Ini wani rol gi ng'ama iwi. Kati neno Osina en en en chieng' eh, en wotende abich. Mombasa. Good news na nigi gal Wazunge. ni, ni nyaka gi girlfriend ma msungu kamae kendo notango na tanga. Onge in pok ineno kata nyathi bwana pare ni nyathi msungu ka mapin. Wacho kisungu bwana mipenje ni bwana nyathi mwenye msungu kanye. Nyathi mapod tin. Obocha ko wuoyo.